Abi nos tuma papia un tiki di pasenshi, anto kiko pasenshi ta nifiká, anto si nos ta mira ku bèrdat tin hende tin pasenshi den mundu. Ok, um, pasenshi ta nifiká lo siguiente, ta nifiká e estado di durashon ku bo tin bou di sirkunstanshanan mu ku ta difísil. Um, na ingles ta bisa the state of endurance during difficult circumtans- circumstances. Di e largu bo mester bo ta broba bo pa bo papia hopi coma sha. Es ingles ta un tiki caput awor aki. Y p'esei bo mester tin pacencia. Awe durante dia ora mi tabata riba mi stage mi repara cu ya diferente hende. No tin pasenshi mas, no ta warda, nan gusta, nan no gusta warda of nan no gusta tene nan mes kalmá wardando lokual ku nan tin kuris di bin. Por ehèmpel, tabel mainta nos no ta purba di drenta den nos sistema di kompüter pa nos por traha nos rooster di dia i nos plannan di dia, e kompüter no keda sende. E kompüter a sende, despues e no keda log in, ta hopi. Anto ei e frou ku no ta tin pasenshi p'e kompüter a kuminsá primi gen kos Tussen bord ku misa sunderen tin ki kut dit, kut dat, dat kut, kut dit. Anto mi a hari paso mi ta mira kon un yefrou di skol ku tin ku duna lès na otro ya den su mainta e no tin pasenshi, imaginá bo kon e ta bai dura su mes durante enter dia ku e muchanan aki. Ya, mi ta duna lès na un un un voorgezet onderwijs, ta un ya un. Cu la nos bisa ta e ta un special di voortgezet onderwijs. Cu ta significa cu bo ta traha cu muchanan cu tin un un achterstand den nan siñamento. Dus nan no por siña mesun bon cu laga nos bisa un hende normal cu ta bay scol normal ta siña liye. Esaki nan ta dura nan tiki. Nan necesita otro manera pa nan por siña. E juffrouw aki A perdi su pasenshi, el a sali for e klas bai bai bebe kofi. Tan teken ku tur e otro muchanan a wardando den klas pa e haña lès. Dus e ri kiko ami mes lo a hasi, no pèrdè mi pasenshi, pero mi mes lo a traha un proyekto, un programa for di mi kabes, anto mi a skibi riba bòrchi. Oke, nos a sai tabata e promé episodio, nos a bini, nos a bai trein, pues nos tin ku bai nos mesun skol tambe pa nos sigui haña nos lèsnan, anto mi tabata wardando trein. Bram treina cu e cinco minuut di vertraging. Un señor di mi banda. Mi tambe a manera rabia un tiki, pero ya ta, bo no, bo tin cu wari e trein bo, so ni mas ki cuando bo fata rabia, e trein no ta yega. E señora di mi banda a.

Bo ta mira durante dia con en'ta perde pasenshi, anto loke cu ami ke bisa ta cu ya, tin ora bo por perde pasenshi berdad, pero si bo ta biba bo bida cu caminda cu bo no sa con pa controla bo mes si bo no tin pasenshi, anto mi ta haña cu bo mester tuma curso of bay haci algo por relaha bo pa bo por siña practica esaki, pasobra cu mas y mas mundo ta birando berdad, lihe, rapido, cosnan ta bira rapido rapido, ta yega un momento cu tur cos tin cu para, Pa bo hala un rosea i pa bo mes tin pasenshi. Bon, esei ta tur lo kua ku mi ta keda papia pa awe tokante di pasenshi. Si bo tambe tin kòment, si bo tin komentario, bo tin algu di bisa, si bo no ta di akuerdo ku mi tòpik òf bo no ta di akuerdo kon ku mi a papia, pèh! Hasié bo mester rei, oke? Si no, mi ta skucha di bosan abou. Abo tin link, bosan por klik riba e link, duna bosan komentario i laga mi sa kiko ta kiko. Ok? Peace out.